Här Clement, Dir huet d'Wuert.
Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, fir méiglechst objektiv Entscheedungen ze treffen, orientéiere mer eis gären u Fakten. Eng wuel iwwerluechten Decisioun soll sech op Daten an Informatioune baséieren, déi am beschte Fall direkt e puermol onofhängeg vuneneen validéiert goufen. An der Wëssenschaft schwätzt een och gäre vum Peer Review. Wat eegent sech do also besser als Orientéierungshëllef ewéi konkret Zuelen? Rechnunge sinn entweeder falsch oder se si richteg. Ass eng Berechnung richteg, da stëmmt se, an zwar ëmmer. Ausser an Zäite vu Fake News, wou dat heiansdo ganz gäre mol gesot gëtt, Mee am Endeffekt, d'Wëssenschaftlechkeet soll héich gehale ginn. Eng Rechnung, déi stëmmt, déi stëmmt, eng Rechnung, déi falsch ass, ass falsch. Grad a sozialen a politesche Froen, wou et oft schéngt, wéi wann et keng eendeiteg Äntwerte géif ginn, kënnen d'Zuelen duerch hir Einfachheet dofir schnell bestiechen. D'Bruttoinlandsprodukt mécht et fir, verschidde Länner mat hire jeeweilegen nationalen a lokalen Eegeschaften ze vergläichen, ass net einfach. De PIB vun zwee Länner géintiwwer ze stellen, dat ass awer einfach. Här President, d'Beispill vum PIB mécht awer och däitlech, wat de Problem un Zuelen an der Politik ass. Zuele sinn einfach Wäerter fir komplex Realitéiten. Et geléngt hinnen ni, e Problem am Ganzen duerzestellen. An och Zuelen, déi rechnerlech richteg sinn, kënne falsch sinn, wa se am Endeffekt net wierklech dat ermëttelen, wat ee wollt. Dat kenne mir zu Lëtzebuerg nëmmen all ze gutt. Mam PIB, an dat soten eis Virriedner haut e puer Mol, soll d'wirtschaftlech Leeschtung vun engem Land ermëttelt a Wuesstemsschwankungen erkannt kënne ginn. Wat zu Lëtzebuerg awer haaptsächlech mam PIB erkannt gëtt, ass eng Verzerrung vum Wäert duerch eng héich Unzuel u Frontalieren an duerch d'Leeschtung vun e puer Spëtzenentreprisen, well de PIB a klenge Länner extrem ofhängeg vun der Performance vun e puer grousse Firme ka sinn. Dat ass e grousse Problem, well et zu Lëtzebuerg esou un engem statistesche Mooss feelt, deen iwwer déi tatsächlech ekonomesch. an awer och sozial Leeschtung vun allen Entreprisen an net just vun den 10 gréissten, informéiert. Dat ass awer nach ëmsou méi bedenklech, well oft eng implizit Gläichstellung tëscht wirtschaftlechem Wuesstem a Wuelstand gemaach gëtt. Ob et de Mënschen an engem Land gutt geet, Hänkt awer net dovun of, wéi vill produzéiert gouf, mee dovu, wéi eng Liewensqualitéit hire Staat hinne bidde kann. Genee wéi et an der Wiertschaft sougenannte gestrandet Investitioune gëtt, kann et trotz héijem PIB zu gestrandete Mënsche kommen. Datt Wuelbefannen zu Lëtzebuerg net iwwer de PIB gemooss ka ginn, War och schonns der fréierer LSAP an CSV-Regierung bewosst. Aus deem Grond ass, wéi mir haut jo schonns puer Mol héieren hunn, och d'Ausschaffe vun eng PB du bien-être als Zil an den deemolege Koalitiounsaccord festgeschriwwe ginn. Tëscht 2010 an 2013 ass um Projet vum PB du bien-être och tatsächlech geschafft ginn an no enger Paus vun e puer Jore koum am Joer 2017 och den éischte Rapport vum Statec zu dësem Thema eraus. Säitdeem ass et awer erëm e bësse méi roueg ëm d'Thema ginn. Alles wat mir bis elo hunn, ass déi besote Publikatioun vum Statec aus dem Joer 2017, also schonn dräi Joer méi al, a Form vun enger zimmlech grousser Excelstabell, déi säit deemools zu engem Deel, mee bei wäitem net ganz, mat méi rezenten Daten ergänzt gouf. Hei fannen sech op 11 verschiddene Sheets divers Indicateuren, déi fir den interesséierte Lieser net nëmme wéinst hirer Mass zum Deel just schwéier duerchzegoe sinn, mee zum Deel och onverständlech sinn, well et bei enger ganzer Rei Punkten un Erklärunge feelt. Esou fënnt ee beim Indicateur Bruit beispillsweis just eng Prozentzuel. Ob am Joer 2017 elo awer 21,9 Prozent vun de Befrote sech um Kaméidi gestéiert hunn, net gestéiert gefillt hunn oder gesot hunn, dass Kaméidi fir si eng grouss Influence op hiert Wuelbefannen huet, dat geet aus där Tabell net ervir, obwuel et tatsächlech eng extra Kolonn gëtt, wou een hätt kéinte sou eng Remark draschreiwen, gouf se einfach net ausgefëllt. Well déi verschidden Donnéeën aus deem Dokument also zum Deel och nach aus verschiddene Sourcë stamen an domat aus verschiddenen Erhiewungen, aus verschiddene Grondgesamtheeten, bref, ech kéint Iech elo hei e Statistikscours halen, mierkt ee ganz séier, datt déi Donnéeën net esou fiabel sinn, wéi een op den éischte Bléck kéint mengen. Et erméiglecht eis nämlech net, op Basis vun dësem engen Dokument Korrelatiounen ze ermëttelen, Esou ass et och net méiglech, ëmfaassend Aussoen doriwwer ze treffen, wéi eng Problemer d'Leit, déi uginn, mat hirer Situatioun am Liewen onzefridden ze sinn, am meeschte belaaschten. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa mir den Outil vun engem lëtzebuergesche PEB du bien-être sënnvoll notze wëllen, da musse mir also reegelméisseg Daten erhiewen an auswäerten an och d'Bereetstellung vun dësen Date verbesseren. Et däerf ee sech net op den Ustrengunge vu virun dräi Joer ausrouen. Genee sou wéi beim riche PIB soen och déi eenzel Indicateure vum PIB du bien-être eleng net vill aus. E Wäert eleng kann nämlech just schwéier interpretéiert ginn. Dës Zuele maachen nëmme Sënn am Verglach, dat heescht am Rapport mat de Wäerter aus anere Länner oder par rapport zu viregten Zäitraim. Nëmmen am Verglach kann een erkennen, ob e Wäert héich ass, déif ass, steigt oder fällt an esou Aussoen iwwer d'Performance vun engem Land treffen. Et ass dofir essentiell, dass mir de PIB du bien-être zu Lëtzebuerg reegelméisseg publizéieren, fir Entwécklungen erkennen ze kënnen. Wann an de kommende Méint also weider un der Ausschaffung vun dësem PIB du bien-être geschafft gëtt, da soll de Fokus op d'Vergläichbarkeet geluecht ginn an no enger Léisung gesicht ginn, wéi statistesch Daten doriwwer eraus fir de Public méi accessibel gemaach kënne ginn. Wann de Statec d'Resultater vu sengen Enquêten a Form vun Tabellen an Diagrammer publizéiert, ass dat fir e Public, dee sech just séier wëll informéieren, well eng gutt Source. Zousätzlech muss awer fir Studenten, Wëssenschaftler oder aner interesséiert Matbierger och d'Méiglechkeet bestoen, ouni gréisseren Opwand op d'Mikrodaten zougräifen ze kënnen, fir hir eegen Analyse kënnen ze maachen. Wat anonymiséiert statistesch Date méi einfach. fir jiddereen zougänglech sinn, wat méi Persounen dës Donnéeë fir hir Aarbecht notze wäerten an esou méi Mënsche vun hire Resultater profitéiere kënnen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, datt mir an de kommende Méint an doriwwer eraus nach eng ganz Rei Erausfuerderunge virun eis hunn, fir d'Konzept vum PB du bien-être ze verbesseren, däerf eis awer net dovunner ofhalen, schonns elo op eng Rei Punkten, déi bei den éischten Ausaarbechtunge vum PEB opgefall sinn, anzegoen. D'Zuele vun 2015 hu gewisen, datt just dräi vun 102 Gewässer zu Lëtzebuerg an engem gudden ökologeschen Zoustand waren. An dat ass ëmsou méi alarméierend, wann ee sech d'Problemer mat de Kläranlagen aus dem leschte Joer nach eemol virun Ae féiert. Hei gëtt et nach vill ze maachen. Souguer wa mer d'Verbesserung vun 100 Prozent verbuche kéinten, wäre mer nach ëmmer traureg wäit vun engem gudde Resultat ewech, well 100 Prozent Verbesserung bei dräi vun 102 Gewässer, dat wäre, léif Kolleeginnen a Kolleegen, sechs vun 102 Gewässer, wat nach ëmmer penibel schlecht wär. Hei muss net gewaart ginn, bis en neie Sondage nees beweist, datt mir e Problem mam Waasserschutz hunn an datt d'Leit onzefridde sinn, wann hir Gewässer net propper sinn. Hei muss esou séier wéi méiglech eppes fir d'Verbesserung vun der Waasserqualitéit gemaach ginn. Déi selwecht Approche sollt ee consideréieren, wann et ëm de Logement an ëm d'Besteierung vun den Allengerzéienden a Wittleit geet. Och hei muss een net laang Etüden ofwaarden, fir ze wëssen, wou et Problemer ginn, déi en Afloss op d'Wuelbefannen hunn. De Staat muss méi an de soziale Wunnengsbau investéieren a fir 10 Euro de Meter Carré maximal verlounen. An déi diskriminéierend Steierklass 1 A gehéiert ofgeschaaft. Dat ass säit laangem an der Diskussioun, dat ass awer genau esou laang net gemaach ginn. Insgesamt wär et wënschenswäert, wann d'Politik eng proaktiv Approche géif envisagéieren, wann et ëm d'Wuelbefanne vun den Awunner zu Lëtzebuerg geet. Och wann de Projet vun engem PB du Bien-être fir Lëtzebuerg e wéineg an d'Stocke komm ass, weess ee schliisslech och schonns elo, wéi een d'Liewenskonditiounen zu Lëtzebuerg verbessere kéint. Niewent de schonns ugeschwate Problemer vun der Logement, vum Logement an der Ëmweltbelaaschtung sinn do zum Beispill och d'Gesondheetsversuergung oder d'politesch Participatiounschancen essentiell Punkten, wann et ëm d'Verbesserung vun der Liewensqualitéit an eisem Land geet. Wat de Gesondheetssecteur ugeet, muss de generaliséierten Tiers payant esou schnell wéi méiglech ëmgesat ginn an e Fokus op d'Problematik vun de psycheschen Erkrankunge geluecht ginn. Depressiounen a Burn-out si grad zu Lëtzebuerg, wou mam Wuesse vun der nationaler Ekonomie, an domadder vum normale PIB, och sinn och d'Logementspräisser an domadder den Drock fir um Aarbechtsmarché ze reusséieren geklommen. Deementspriechend klëmmt leider och de psycheschen Drock op jiddwer Eenzelnen. Dës Krankheete weisen exemplaresch, datt eng floréierend Wiertschaft net automatesch zu enger Verbesserung vun de Liewenskonditioune vun de Mënsche bäidréit an ënnersträichen esou nach eemol, firwat de PIB als statistescht Mooss hei net gräift. Wat d'Recht op politesch Participatioun ugeet, musse mir eis virun allem am Kontext vun der Lisibilitéit vu Gesetzestexter verbesseren. Ech kléngen heiansdo ewéi eng Plack, déi hänke bliwwen ass. Mee d'Lisibilitéit vu Gesetzestexter ass en Thema, wat mer wierklech um Häerz läit, well et kann net sinn, datt mer d'politesch Participatioun vu Leit, déi e 40 Stonnen-Job hunn, doduerjer nach méi komplizéiert maachen, datt mer et an Zäite vun Digitaliséierung nach ëmmer net fäerdeg bréngen, fir zumindest informell consolidéiert Fassunge vun eise Gesetzesprojeten ze publizéieren. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech hoffen, et ass mer mat de grad genannte Beispiller gelongen duerzestellen, dass mer eigentlech net op nach e weideren Index ugewise sinn, fir ze wëssen, wou de Schong dréckt. Dat soll awer net heeschen, dass den nationale PIB du bien-être net awer e gudden Outil ka sinn, fir déi traditionell Indicateuren an Indexen ze complémentéieren, awer net forcément z'ersetzen. D'Aarbechten un dësem neie statistesche Mooss sollten op alle Fall weidergefouert ginn, mee mir sollten an dëser Diskussioun eben net vergiessen, datt et och aner Mooszuelen, an déi goufen haut och schonn genannt an erkläert, wéi den Gini-Koeffizient an den Happy Planet oder de Wellbeing Index, eis och elo schonns eigentlech genuch Erausfuerderungen opweisen. Et kann ni schueden, e Problem, deen ee léise wëll, vun alle Säite ganz am Detail ze kennen. An dofir begréissen ech d'Aarbecht un engem PEB du bien-être och. Mee d'statistesch Erfaassung vun engem Problem ass nach laang keng Léisung vum Problem. Déi statistesch Ustrengung mussen dofir onbedéngt vu konkrete Mesurë begleet ginn. Well mir d'Chance hunn, schonns haut op eng ganz Rei Resultater aus auslännesche Studien zeréckgräifen ze kënnen, kënne mer d'Resultater vun engem nächste Sondage fir de lëtzebuergesche PB du Bien-être deemno schonns e bësse virgräifen. an esou schonns elo zu enger Verbesserung vum Wuelbefannen zu Lëtzebuerg bäidroen. Den Happy Planet Index, bei deem mir op zweetleschter Plaz gelant sinn, huet zum Beispill gewisen, dass Lëtzebuerg e klore Problem mat sengem Carbon Footprint huet. Lëtzebuerg verbraucht Onmengen un Energie an eisen Overshoot Day réckelt ëmmer méi no un den Ufank vum Joer. An hält eis esou eisen enorme Ressourcëverbrauch ënner d'Nues. 2018 war den Overshoot Day den 19 Februar, 2019 waren eis Ressourcen awer schonn 3 Deeg éischter, nämlech de 16 Februar verbraucht. An och dëst Joer si mer just nach e puer Deeg dovunner fort all eis Ressourcë fir dëst Joer opgebraucht ze hunn an de Rescht vum Joer op Kredit vun anere Mënschen op dësem Planéit ze liewen. Wärend sech eng Grupp vun Experten dru setze wäert, sech ze iwwerleeën, wéi een de lëtzebuergeschen ökologesche Foussofdrock am beschte moosse kann, sollt sech dofir eng aner Ekipp dru setzen, Léisungen ze fanne fir d'Liewen an d'Wirtschaften zu Lëtzebuerg méi ëmweltfrëndlech ze maachen. Ech begréissen, datt do éischt Piste getraff goufen, mee et geet nach net duer. Nëmme wann d'Resultat vu statisteschen Analysen och zu konkrete Reaktiounen op Säite vun der Politik féiert, kënne mer eppes erreechen. Essentiell ass dobäi, datt éierlech mam nationale Verbrauch ëmgaange gëtt an d'Zuelen net schéi gerechent ginn. Dat bedeit zum Beispill och, datt mer an eiser Zäregasbilanz och d'Importer misste consideréieren. Wat huet et fir e Sënn, wa mer eis selwer beléien a soen, mir hätten Null Emissiounen duerch eis Elektromobilitéit, wann de Stroum fir eebe genau dës, aus däitsche Kuelekraaftwierker kënnt, da sti mir als Lëtzebuerg villäicht gutt do, mä eise Planéit sécher net. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech denken, dass mer alleguerten eens sinn, dass nach genuch Aarbecht virun eis läit, mä mir hunn och Moyene fir op déi aktuell a kommend Erausfuerderungen anzegoen. Mir hu méi Informatiounen an Date wéi all Generatioun virun eis. Ni goufe méi statistesch Erhiewungen a wëssenschaftlechen Auswäertunge gemaach wéi haut. Et läit un eis, eppes dorauser ze maachen, op déi Viraarbecht opzebauen an domadder net nëmmen iwwer de PB du bien-être ze schwätzen, mee de Bien-être ëmzesetzen.
Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement.
An dann huet den honorabelen Här Paul Galles d'Wuert gefrot fir den Dépôt vun enger Motioun. Här Galles, Dir hutt d'Wuert.